טייערע אידן, מיר געפינען זיך אויפן טאג פון תשעה באב, שטייט אין אמרי פנחס פון רבי פנחס'ל קאריץ זכותו יגן עלינו, אז ס'איז נישט דא נאך אזא עת רצון וואס די איד איז אזוי נאנט מיטן אייבערשטן און קען זיך אלץ אויסבעטן ווען וואו ווען מ'זיצט אויף דער ערד תשעה באב. אביסל צו פארשטיין וואס איז די אות רצון. די גמרא דערציילט אין יומא נ ד כשנכנס זי אויבעם להיכל ראי קריבעם מאירען זה בזה, שפרינגט די ריטבא און ער פרעגט, די גמרא בבא בסרא זאגט די קריבעם, ווען אידען האבען געטוהן די רצון פון אייבישטען זענען זיי געווען אויסגעדרייט איינער קעגען דעם אנדערען, די פנים איינס צום אנדערען, אבער ווען אידען האבען נישט געטוהן די רצון פון אייבישטען זענען זיי געווען אויסגעדרייט צום וואנט. לכאורה יעצט. ווען אידן זענען גורם מיט זייערע חטאים אז מען מאכט חרבן די בית המקדש איז די שפיץ איין אויסן רצונו של מקום וואס מיינט עס אז די קרובים זענען געווען מאירין זה בזה און אפשר קען מען מסביר זיין ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט חיבור בשעת פריידע בשעת ס'איז דא צוויי אוהבים וואס האבן זיך ליב און מען קומט צו אפרייסן איינער פון אנדערן און זיי ווילן זיך נישט אפטיילן, זיי ווילן זיך נישט געזעגענען, כאפן זיי זיך ארום און זיי זענען זיך מחבר בשעת פריידע. אידן מיטן אייבערשטן זענען איינס, און ווען מען קומט צו א מצב פון פריידע וואס מען גייט ארויס צו טויזנטער יאר פון גלות, פון רדיפות, פון הריגות, פון שמדות, פון מלחמות, פון בלוט און טרערן, עגמת נפש און הארצוויי, כאפט זיך דער איד ארום מיטן אייבערשטן, און דאס איז די קרובים וואס זענען געווען מאירן זה בזה בשעת'ן חורבן, מען זאגט משענות, הושענא הריגו אליך, ווען איך שבט כצאן טבחו, זריעו בה מכעיסיו, העלף די איד וואס מען הרג'ט אים און מען שעכט אים אין גלות, אבער חבקו ודביקו בך, און אין דעם טאג תשעה באב חזר'ט זיך יעדן יאר נאכאמאל די חיבור, ווייל ס'איז דא נאך א יאר פון גלות און נאך לענגער די פריידע, צום בית ישראל זכות אין קליינע איז אריינגעקומען א איד נאך די מלחמה האט ער געזאגט רבי איך קען נישט שלאפן איך וועק זיך אויף ביינאכט איך שמעק רויעך ווייל איך האב געזען ווי מען נעמט אוועק די ווייב און קינדער, די פירט זיי אריין אין קרעמעטאריום, איך האב געזען די רויעך, די רויעך פון די ווייב און קינדער זיינע. בית ישראל איז געווארן צושטורעמט, ער האט אויך פארלוירן א ווייב און קינדער, ער האט זיך געגעבן א שטעל אויף, איז צוגעלאפן צום איד, אנגעכאפט ביים קארג און געזאגט, האסט געזען די רויעך? האסט געזען די רויעך? זאג, דו האסט געזען דעם אייבערשטן אין די רויעך? דער אייבערשטער איז אין די רויעך, דער אייבערשטער איז מיט אונז איינס בשעת חורבן בית המקדש, דאס איז די קרבה מאירן זה בזה. תשעה באב ווען מען זיצט אויף דער ערד דארף מען אינזינען האבן אז אלע אונזערע בכיות וואס אונז וויינען מתוך יאיר, איך קען זיך נישט היטן מיינע אויגן, איך קען נישט זיין הייליג, איך קען נישט וואקסן, איך קען נישט זיין נאנט, לאז אריין אין די בחי' תקווה, האפענונג, ווארט און גלייב אז דו ביסט מיטן אייבערשטן, די בכיות ברענגען דיך נאנט און דו קענסט יא, אזויפיל מאל פילן אידן איך בין אפגעריסן, איך האב שוין אפגעטון כל מיני זאכן, איך בין אפגעריסן פון אייבערשטן, די איד דארף וויסן ס'איז נישט דא און ס'איז נאך נישט באשאפן געווארן קיין כח וואס קען דיך אפרייסן פונעם אייבערשטן, די אייבערשטער מיט אונז איז איינס! די היינטיגע ווידעא איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע גדר פילטערינג, וואס שטעלן צו די שנעלסטע פילטערינג סעלושענס פאר ריזיגע ביזנעסעס מיט הונדערטער קאמפיוטערס און פאר אלע פריוואטע דעווייסעס. זיי פארמאגן הערליכע לאקאציעס אין אלע היימישע געגנטער, אין בארא פארק, וויליאמסבורג, קרית יואל, מאנסי, מאנטריאל און לינדען, וואו זיי שטייען גרייט אייך צו באדינען לויט אייער געברויך. זיי איינע פון די איבער דרייסיג טויזנט צופרידענע קאסטומערס וואס האבן גוטע פילטערס אויף יעדע דעווייס און זענען זיך מחיה מיט אויסנאם שנעלע קאסטומער סערוויס דורך היימישע יונגעלייט וואס פארשטייען דיר און רעדן דיין שפראך. רופט שוין אריין סעווען וואן עיט, טרי עיט פאר, טרי טרי טרי סעווען אדער גייט ארויף אויף גדר דאט ארג און וועלט אויס א פילטער לויט וואס איר דארפט און אינסטאלירט עס אין מינוטן. די זכות פון די צענדליגע טויזענטער צוהערער זאל זיי ברענגען אויסטערלישע השפעות טובות. און גיב איר ווינטש פאר אלע אונזער צענדליגע טויזענטער צוהערער, חשוב'ע רעדנערס און ספאנסערס, און פאר גאנץ כלל ישראל, א גרינגע תענית. בסייעתא דשמיא וועט אונזער שמירת עיניים ברענגען די גאולה בקרוב. אחרון אחרון חביב ווילן מיר זיך באדאנקען פאר די גיבור ליעדערשיפ טיעם וואס לייגט אריין איבערמידליכע כוחות צוצושטעלן די שענסטע און די בעסטע עפיסאודס פאר גאנץ כלל ישראל, זאל זיי די אייבערשטער באצאלן מיט אלע השפעות טובות.